Awle, thlirtute, inzavaiin chibai leh vek ule. Vawiin chu Assam Chief Minister Himanta Biswa ni leh lo, hming thar an phuahsak tawh tak e. Ram nek zavan dawtsawiha chingin a ngaw la vei tih kan hre theuh tawh a. Dawtsawiha chin luatah amah ber pawn awia awi lo tur pawh a hre hrang tawh lo chu a nih ber hi. Mizo tleirawl bts army ten bts thlalak hmanga twitter lama an chhaih buai tawk lek, Chief Minister Assam mipui ten an nei tih hi hre reng phawt mai ang u aw. Tichuan keini chuan vawiin ah chuan he ram nek zau a dawt sawi e dik ang deuh a thil chin maksak tak tak nei leh a ngawl vei tlat tawh tu te chanchin kan thlir ho daih dawn a ni. Pakhatna a pasal vapa ei kum sang hnih pakua khan Sawn leh KC te hi an innei a, Vanduai tlak takin KC pasal hi asthma vangin kum sang hnih sawm khan a thi thut mai a. Mahse, chu aia la vanduai tlak zawk ni ta chu KC hian a pasal ruang an halna vap chu a ei chak ta tlat mai a ni. A rima hriat ringawt pawn a chil a put zawih zawih thin a, tichuan a pasal halna vap chu theh thang ta mai lo chuan a dahna bawm a thlak a, a vah velna apiangah a keng kual ta thin a, a pasal a ngaih hun hunah a vap chu a liak ta thin a ni. Tin, chung vapte chu a liah zawh hun hunah amah chu intihhlum zui ve nghal a tum bawk a. Mahse, a chanchin chu hetiang lama mi thiam bik ten lo hriain tunah hian damdawi thiamna hmanga enkawl a ni ta a ni. Pahnih na atan chuan diaper hi a tui ber mai. Keisia hi kum sawmhnih pahnih a upa a ni a. Naute diaper ngol a vei ve leh tlat. Diaper ah pawh zun khum hnu kher chu a duhthusam a ni a. Ei rawng a bawl lai te, khawiah emaw a kal te pawhin diaper zun khum hnu chu a inchhawp tlat thin a. Tichuan a ei chak hun hunah chung diaper te chu a hnim vang vang phawt a, a thial ta nuau nuau thin a nih chu. A pasal hual Jerome chuan, Kisia chuan diaper zun khum hnu zawng hian bawlhhlawh bawmte hai leh ruk ruk thin niin a sawi bawk. Diaper zun khum hnu chu a tuiin ring ve em hmel tha ho. A dawtliah chuan vawk aiin mihring thisen a tui zawk. Vampire tia koh chu a duh bik hauh lo. He nula kum sawmhnih pakua upa Michelle hi tattoo artist a nia, mihring thisen a in thin. Tin, vawk thisente pawh a intel thu a sawi bawk a. Michelle hian a dawra tattoo chhu duha lo kal te chu tattoo mawi tak tak a lo chhut sak thin a. Chutih rualin tattoo an chhut laia an taksa atanga thisen lo chhuak te chu hri fai phal lovin a liak fai ta vek thin a ni. Hetianga thisen tuia tih tan dan chu a tleirawl laia a ngaihzawng nen an infawh atangin a intan niin a sawi a. Hemi tum hian a bialpa hmawih chu fawp pahin a si a, Chuta tanga thisen lo chhuak a fawh fai hnu chuan tui a ti ta em em a, mihring thisen in chu a ching zui ta a ni. Palina tan chuan tui sik aiah petrol khawvel mihring tam tak zingah hian he nula ang hi chu an tam vak ka ring lo. Kum sawmhnia upa Shannon chuan ni khatah thir fian sawm pahnih tal petrol in lo chuan a awm theih loh thu a sawi mauh pek a. Petrol rim a hriat chuan a in chak em em reng a, thihna thlen thei a ni tih hre mah se a in leh nge nge zel. Senon hian TLC ten an kawmna a sawi chhuakin, Ka lem lai hian ka shock a na ve thin a, mahse a hnuah erawh ka dam sawng sawng ni ber hian ka hria tiin a sawi a, mihring hi kan lo in ang lo hlawm teh e. Pangngaina, thingpui hang aia mahni zun kum sawmnga pathuma upa leh cancer natna bei let mek tu Kerry hian nitin ama zun tuiti takin a inthin a, chu chuan a cancer chu a tih reh a beisei ve tlat. Kerry hian kum sanghnih pariat atang khan a zun a inṭan a, a vawi khat inna atangin thil tui lo tak a nih loh thu a sawi a, mahse a thil ei a zirin a zun chu a alhin a thur a, tin a rim pawh a inang lo niin a sawi a. Asparagus a ei chuan a zun chu a tui lova, chuvangin asparagus a ei duh tawh loh thu a sawi bawk. Kerry hian Amazon a in hi duh tawk mai lovin a hanawh nan te pawh a hmang bawk a nih chu. Awle, a dawt leh ah chuan Mizo te hi bal chhum han atanga tumbu thuk tholh thleng ah puar el eu a ei thei hnam. Chi a tel tawh chuan Vaimim pu lung pawh bar tawn tawn thei hnam kan ni tih te. Kumpinu sorkar mah in The Head Hunter tia Mizote chanchin an lo ziah tawh hi khung a sam ho khuan hre chiang hauh lo in kawngpui dan caah te min vo khang lang a, haw u, kan thisen a lum ta sa sa, kawngpui an dang emaw, dang lo emaw, keini Mizote atanga an sum hmuhna hnar, an ram atanga bungrua, buh leh thil dang kan lei leh lak luh hi Eng emaw chen chu ti tawp ve hmak ngam ila, an tel lo khuan Mizoram hi a kal thei a ni tih hi ti lang ve ang u hmiang. Chutah zet zawng heti em em hian an in luling zui ngam ang emaw chu? Awle, thil chin maksak tak tak kan thlir ho mek te zinga kan hmaih theih hauh loh tur chu Mizoram Rajya Sabha MP, Pu Van Lalvena huaisenna hi a ni a, tun ṭawmkan ram leh a cham ram ten ramri chungchanga buaina kan tawn mekah pawh media tho si ṭuanrang leh ngalsang ho ten an kawmnaah khan inse ruh ṭeuh chungin a sam sipai ho kha an vannei ngawt zawk alawm kan kap hlum vek lova mahse an rawn kal leh anih vaih chuan an vaiin kan kap hlum vek tawh ang tiin huaisen takin a ṭawng chhuak phiar phiar mai anih kha kha thu zet kha chuan Mizote thinlunga chawk phurin Tlawm aiah thih chilh tum thin Zofate thisenna lum tir a ti loh theih loh. Tin, kan hmaih theih hauh loh tur Pilai Rinmawi Zonu huaisen kha silai muleng karah pawh Zo zial pak khu luai chungin, E, ka thi nih chuan e, Vai Sawmnga chu an tel hman hrim hrim ang a ti riap mai te kha a ngaihsan awm ang e. Sawi vek sen a ni lo, Tharuma inbeihna piah lama Assam politics bawlhhlawh tawk tarh vanga Media war an tih mah i chhuak ta chungchangah pawh Mizo thalai tam tak ramriah thawk chhuak thei lo mah se, zan khawtai rek thlengah khung Assamese politics ruih chilh te Twitter, YouTube, Facebook leh Instagram thleng pawha hnial let a kan dikna ṭan tlat tu te pawh sawi tel a chak awm a. Assamese ṭawng hriatthiam si loh vanga ṭhenom mistiri ṭawng va lehtir leh chuk chuk te pawh kan awm nuk kha kan te emaw kan tlem emaw, Mizote tan chuan Pathian leh tanrualna hi kan chakna a ni kum khua dawn a ni. Awle thlirtute, ka video a to thlenga min lo thlir sak leh vangin ka lawm em em a, video dawt leh a a hmun ngaiah kan inhmuh khawm leh theuh ka beisei aw, Hmeltha ho. Ka lawm e.